नमस्कार प्रणाम केना छी दर्शक बंधु अहाँ सब भगवान से दुआ करै छी कि स्वस्थ है मस्त है तो देखियो अखन हम अपन आम के बगीचा में आ गया छी तो देखियो ये हमार आम के बगीचा छै अहाँ के देखाबे के कोशिश करै छी देखियो आम के बगीचा छै देखियो कते आम छै फरल अहाँ सब गोटे के देखाबे के कोशिश करै छी देखियो कते आम छै फड़ल तऽ ई आम के छै बगीचा हम गाम आयल छी अभी शूटिंग बंद छै तऽ गाम एली सोचली कि जाइ छी गाम घूमि फिर लै छी तऽ देखियौ आम के बगीचा छै सामने उन्नी भी पेड़ सब छै ओहि साइड भी और पेड़ सब छै तऽ देखियौ ई भेल मचान ई भेल मचान हमर आ ई हमर भेल छोटका बौआ देखियो भोला प्रणाम नमस्कार कह दी कही नमस्कार प्रणाम बजी ना कही प्रणाम तो देखिए ये हमारे छोटका बौआ छे देखे छे यो आयल लेकिन आम बीच छे देखो कत्ती आम बीच के जमा के छे देखे छे बड आम गिरै छै देखियौ अहाँ सब मचान भेल गाँव घरके गाँवके छोट मोट मचान जे होइ छै से भेल गाँव घरके छोट मोट मचान भेल तऽ हम आयल छली खाना लऽ के सामने देखै छियै खाना धयल छै तऽ घर पर खाना बनै छै मम्मी पप्पा गाछीमे रहै रहै छै तऽ खाना लऽ के हम एलहुँ हन आओर देखाबै छी अहाँ सबके देखियौ आम देखियौ कते फड़ल छै ओहि साइड भी देखाबैके कोशिश करै छै देखियौ ओहि साइड भी फड़ल छै देखै छियै तऽ आओर देखाबै छी अहाँ सबके

आ गिरलो छै देखियौ एतने दूरमे तीन टा आम बिछलिए बड आम गिरै छलै बड आम चुए छै तऽ अहूँ सबके अगर अहाँ सबके नहि अगर आम नहि यऽ अहूँ सब आम खाय लए चाहै छी तऽ अहाँ सब आ सकै छी हमरा गाछीमे हमरा गाछीमे आ सकै छी ब्लॉक रोड दरभंगा तो देखियौ ये हमर छोटका बौआ भेल ये लऽ जाउ आरामसँ तऽ देखियौ जे अपन गाँव घरके जे गाँव घरके जे मतलब गाछी वृक्षी भेलै खेत पथार भेलै गाँवके बाते किछु आओर रहै छै एहि दुआरे कि शहरमे तऽ ई चीज नहि भेटत अहाँके जे चीज अहाँके गाँवमे भेटत तऽ देखियौ फेर एकटा आम भेटलै बड्ड आम गिरै छै की कहै छी एहिबरी आमके दामो नहि छै एहि दुआरे कि पहिलेके आमसभ बड्ड बाहर जाइ छलै सेल होइ छलै बहुत दूर दूरसँ ग्राहकसभ आबै छलै पिकअप लऽ कऽ आम तोड़ै लए आ तोड़बै छलै लऽ जाइ छलै लेकिन एहिबेर आम बाहर नहि जा रहल हइ ताहि दुआरे जे आमके रेट बहुत कम भऽ गेलै हन शायद सोमवारी से कहीं सावन चढ़तै तऽ सोमवारी से कहीं रेट एकर बढ़तै तऽ बढ़तै बाकी अभी बहुत सस्ता आम चलि रहल छै तऽ जहिना अहाँ सबके कहै छियै हर चैनल पर प्यार आशीर्वाद देलियै तहिना हमरो चैनल पर प्यार आशीर्वाद बनने रहू साथ ही वीडियो अगर नीक लागत तऽ चैनल के सब्सक्राइब करू लाइक करू आ शेयर करू तऽ देखियो बे खाइते खाइते बे देखियो के एलै भागल जा रहल है देखै छियै कोन आम खाइ छी नहि देखो देख के नहि देखेबो तऽ देखियौ ढोरा जी कोन शाम के चोभा मारि रहल है कोन आम खा रहल छी देखे छी एकरो नीक नहि लागे है माल तऽ खा रहल छियो देखे छियै तऽ इहो गाछी में जे एकरो नीक नहि लगे घर पर गाछी में चलि आयल कर करे है बस आम में चोभा लगा ले है अभी आम के पूरा पूरा हम सब जे है फायदा उठा रहल छी हम्म। मालदह किशनभोग बम्बई एहि दुआरे के शूटिंग पर हम सब चलि जेबै तऽ फेर मौका नहि मिलते आम खाय के हूँ कते दिनके बाद हमसभ घर एलियै हन तऽ सोचलियै घरपर आ कऽ आ किया नहि जे ह हूँ आम खाइ हमहूँ आइ कते दिनके बाद बिज्जू खेलियै हम नहि खाइ छलियै आम हमरा आम नीके नहि लगै हइ पता नहि कैले नहि कैले तऽ बनल रहू हमरा चैनलपर मंगला ऑफिशियल यूट्यूब चैनलपर अहिना तरह तरहके वीडियो बना बना कऽ डालै छियै एहि दुआरे कि अखन शूटिंग नहि कऽ रहल छी ताहि दुआरे तरह तरहके वीडियो बना रहल छी तऽ देखू ई हमर बाइक भेल इहे बाइक से हम एलहुँ घर से घर छै दू किलोमीटर हेतै डेढ़ दू किलोमीटर घर छै इहे बाइक से एलहुँ अभी हमर बौआ छै अनमोल बोला बोले किया नहि छी कही हमर पप्पाके चैनलके सब्सक्राइब करू जोरसँ कही ने हमर पप्पाके चैनलके सब्सक्राइब करू कही अभी बच्चा छै शरमाइ छै कनि बातो लगै छै बुधियार हेतै तऽ अपने बजै लगतै जेना हम बजै छै कहब जेना हर चैनलपर प्यार आशीर्वाद देलियै तहिना इहो चैनलपर प्यार आशीर्वाद बनने रहू आओर साथी वीडियोके जादासँ जादा शेयर करू कमेन्ट करू लाइक करू चैनल पर नया छी तऽ चैनलके सब्सक्राइब करू बस इहे हम कहै लए चाहब तोरा नहि देखब तू कैला शरमाइ छी तऽ आओर आमके बगीचा सब देखाबैके कोशिश करै छी ओतऽ पर आम देखियौ बड़का टा खसलै हन तऽ लाबै लए हम जाइ छी

अहूँ सबके खायके यऽ तऽ आके खा सकै छी सब गोटेके वेलकम यऽ हमरा गाछीमे हमरा बगीचामे दरभंगा लहरिया सराय ब्लॉक रूट बहादुरपुर के नजदीक अहाँ सब आबि सकै छी आओर हमरा साथ आम खा सकै छी किया तऽ आइए भरि हम छी काल्हि फेर शूटपर चलि जायब तऽ काल्हि भेट करब ने फेर नेक्स्ट टाइम आयब तब तक पता नहि आम रहतै कि नहि रहतै रहतै हम कहबै मम्मीके लगाके रखतै पेड़मे खाइ जोकर तऽ ठीक छै आब जादे समय नहि लेब तब तकके लिए हम विदा चाहै छी नमस्कार प्रणाम जय मिथिला जय मैथिली